Her ku diçe pêl dide eniya cengê û şer, yekîneyên gerîlla belav dibin li her der. Gulizarê baxê dilan tev ji xewê radibin, bi hatina gerîlla deşt û banî şadibin. Ditewînin bejna xwe zinar û birc û kelat, mizgîniyê didin hev sirişt û xemla welat. Biryar didin hem ji ber kedera sedê salan hem jî li ser wesiyeta Rêber û bav û kalan. Çi bihar û çi havîn, çi payîz û zivistan divê vala nemîne yek herêma Kurdistan. Li seranserê welat hem bi roj û hem bi şev yekîneyên gerîla êdî dibin ref bi ref. Ferhad Koçer jî dibe bazek bi nav û nîşan, ew baş dibîne rewşa gelê jar û perîşan. Dikeve levbaziyan bi her awa û terza, hem li Serhed û Buhta hem li Amed û Xerza. Ruhê bizdîn û tirsê ji ber wî ditereqe, li ezma stêrka wî ya herî geş dibereqe. Ew hogirê Ferhad bi zorê kirî şorişger, ew bi xwe jî direve ji qad û meydana şer. Ruhê partîzaniyê bi hogir re dimire, tevger îdî nikare Qet sûcên wî ragire. Li wan soz û peyman û biryaran nabe xwedî, ji terz û kiryarên xwe qet nake şerm û fedî. Helwesta hogir dibe mîna kêr û xencerê, diqelêşe li bohtan dil û cergê tevgerê. Lê reva hogir gelek çêtir e ji mana wî, dibe wek jehr û ziqûm ew hingivê şana wî. Çi kiryarên kurdan yên bêbext û qirêj û şaş, Di felsefa dijmin de dikevin radeya baş. Dema yên wekî hogir ji şoreşê direvin li neyaran têk diçin hesabê nû û kevin. Reva wan jî ji bona dozê dibe noşedar, bêhtirîn tên rev bi rev yên dilsoz û fedekar. Gelek yên mîna hogêr ji dil û cergê xwe têr, encamê de ew dibin fermandarên qelpemêr. Bi hezaran yên wekî Ferhat dibin canfeda, dinexşînin bi xwînê ji botan ta serheda. Qonaxa azadiyê gelek kûr û deraz e. Lê dîroka Egîtan bi şan û serfiraz e. Ferhat êdî şervanek bê guman û bê tirs e. Mirov dikare hemû nirxan ji wî bipirse. Êdî tevger bi Ferhat heta dawî bawer e. Li ser xeta şehîdan xweş heval û yawere. Xweş heval û yawere. Komara Tirkiyê û hevkariya bi Kurdan re. Di sincire li her der eniya şer û cengê, ka wê çi biqewime qet ne diyare kengê. Komara Tirk dikeve nava pîlan û fendan, lê şervanên Kurdan jî dimalin zend û bendan. Dewlet pir baş dizane ev çi tevger û hêz e, bi fedayî rûmeta gelê Kurd diparêze. Ti hêz nikarin ti car bikirin helwesta wê, mîna dir û elmas e, birdoz û mebesta wê. Lê dewleta tir gelek bi tiştekî bawer e, ji dîrokê ve bo wan ev keleh û çeper e. Ew jî reşbêbextiya kurdan ya li dij hev e. Hêviya dewleta tirk ya herî mezin ev e. Dizanin ger li ber wan rohnî bin tarî û şev, pêwîst e li vê xakê herdem kurdan berdin hev. Li vê cîhanê derman tinîn e ji vê pê ve. Ev ezmûnek mezin e ji çerxa dîrokê ve. Serwextin bi kurdan ku neteweyek hevkuj e, ji dewra dîrokê ve xwîna hevdo dimije. Dizanin ev serhildan gelek bi rêk û pêk e, lê bêbextî her demê bo kurdan pirsgirêk e. Bi vî rengî dijminê me dikeve tevgerê, li her derê datîne tevn û pîlanên berê. Pîlana wan ya mezin bi destê cehşên bêbext, tengav bikin şervanan li gel bikin zor û zext. Mînanî masiyê ku av li serê biçike şaş û metel bimîne nizanibe çi bike. Li pir cihan pîlana komara tirk dimeşî, kurd jî qebûl dikin vê sosretê bi rûreşî. Gelek eşîrên kurdan mînanî jan û elem, li hemberî gerîla dibin xencer û kelem. Bi hêrseke pir mezin cehşên nezan û bêbext dikevin pey şervanan bi teving û çek û rext. Çawîşekî bîjî lê bi perwerde û pispor li ser serê van cehşan dibe wekî sêla sor. Dimeyzêne li cehşan mînanî celebên pêz, bi yek fermanê li ber lingê wî tev dibin rêz. Piranî ev cerdevan bê xwendin û nivîsim. Nezan û reş cahil in, rohnî jê nakirîsim. Lê dema keka dijmin digirin bi destên xwe, bi kuştina gerîla pir şa dikin hestên xwe. Heta ku tu bixwazî, tirsok û qelpemêr in, bi dijminî piştgerm in, gelekî ji xwe têr in. Sibahan zû li dora gundan dibine belav, li peyşopa şervanan digerin her dem û gav. Li Bakurê Kurdistan rewş weha ye bi giştî. Tê şiştin dilê cehşan mîna simaqa şiştî. Komara Tirk bi xezeb ji rengê agirê gur li kê diçe hêza wê yan dike cehş yan sîxur. Çi cehşên ku şervanên azadiyê bikujin, mikafat û xelatê bi ser wan de birijin. Ji bo mal û xelatan hinek kurdên xwefiroş dikevin şerê qirêj pir bi eşq û keyf û coş. Bi serokên îlan re dijmin datîne civîn, li devê wan dihekînin, Tiliyek jê hingivî dibên piştevaniya we ji me re nederde, yê ku nebe cerdevan divê gundê xwe berde. Dijmin jî baş dizane kurd feqîr û xizan in, di hêla netewî de cahil û pir nezan in. Mîna kesê dest û ling bikevin qeyd û qeysê, dewlet kurdan êl bi êl dikişîne ber keysê. Li her derê kom bi kom Kurd dibin sîxur û caş, pêk tînin ew kiryarên gelekî qirêj û faş. Lê Kurdên welatperwer sirê nadin ser didin, gund û mal û ziving û wargehên xwe berdidin. Evîna azadiyê di dil de dihewînin, serî li ber dewletê ti carî natewînin. Mal û milk û baxê wan dişawitin seranser, bi kotekî ji gund û wargehê xwe têne der. Lê dîsa xwe ji ruhê tekoşînê nadin paş, bi biryara wan dijmin dimîne me teloşaş. Hin jî dibin dijberê vê tekoşîna pîroz, dimeşin digel dijmin bi ehd û peyman û soz. Her herême Kurdistan cerdevan li ser kar in. Lê hemberî gerîla bi roj û şev şiyar in. Hinavên wan ji kîna gerîla wek agire li hawîdorê gundan nahêlin çûk bifire, nahêlin çûk bifire. Cehşên. Şêrwanê. Ji nava van herêman yek ji wan jî Şêrwan e. Dîroka vî bajarî pir bi nav û nîşan e. Em ji çerxa dîrokê nakin gazind û loman, ji persan bigire ta selevkûsî û roman, Kî ji wan tê hukmê xwe li ser wê dimeşîne, her yek tovê pergala xwe li wir direşîne. Ji vî şarî radibin pir kesên bi nav û şan, hukmdarên Dîlawer, Şehlewend û Mîr û Xan. Mirov kare pirs ke ji bircên Kelha Kurmasê, ka çend artêş li hember wan mane şaş û asê? Yên wekî Salih Begê xwe danê tac û textan, cergê wî jî birîne ji ber jana bêbextan. Mixabin ta îro jî bêbextî berdewam e. Gelê Kurd hêrraben û nezan û saf û xam e. Cerdevanên Şêrwanê gelek bi nav û deng in. Lê himberî gerîla tim bi çek û tiveng in. Bi dijmin re datînin gelek peyman û soz e. Kuştina şervanên Kurd li cem wan pir pîroz e. Ger cerdevan tine bin karê dewletê zor e, li hemberî gerîla neçar û kerr û kor e. Ger ne ji van cehşan be ma artêşa Stenbolê li hemberî gerîla kare bê herre kolê. Çendî xudan artêş e rûviya wê dirêj e ne ji cehşan be neşê gavekê jî bavêje. Mixabin ev cerdevan gelek dijminperest in. Hem roh nîne ji bo wî hem ling û çav û dest in. Dema çawîşek pispor tê wir ji Anadolê, cerdevan li ber wî tev dikevin hazir olê. Çêrên wî xweştir in ji gezo û çeqûlatan. Ew dikare van cehşan rêz bide ber toqatan. Sond bi xaka niştîman naşaweta pozê wan, hê qayîmtir dibin ev peyman û sozên wan. Ma diwêrin serê xwe li hember çawîş rakin, lê li dijî şervanan pir dijwar û çalak in. Ev cerdevan har dibin ji bo dirav û miaş, nav gel de dimeşînin gelek karên pîs û şaş. Nirxê neteweya xwe dikin wêran û talan, Destê wan dikeve nav xwîna gelek hevalan. Ew qîma xwe tînin bi jana kuştin û şînê, gelek caran gerîlla dêxin xev ku kemînê. Şêrwan di çavê gel de dibe mîna marê reş, bi jehra xwe dikuje pir şehsiwar û keleş. li dij nirxên gelê xwe dibine sîxur û diz, bipirsin ji Sabriyan bûyera gundê Hormiz. Da ji were diyar ke wê ferman û sosretê destpêkê li wir şîn tê zîwana xiyanetê. Li Şîrwanê rewş ev e, kêm û zêde bi giştî, di destê Cehşan de ye, derfet û serpiriştî. Lê em şêrwanê hemû nadin ber devê dasê. Qencan û zorinabaşan naêxin yek qiyasê. Kesên niştîmanperwer li wê herêmê pir in. Fikr û ramanên wan jî mîna elmas û dir in. Mîna elmas û dir in. Yekîneya Gerîla. Rewşa cehşan bi giştî ji me re kul û kîn e, hêzeke gerîla jî li herêmê dimîne. Ev hêza ha li xerza wek refek teyrê baz e, Li çiya û baniyan her bi çerx û perwaz e. Lê hember wan stixwar e dewran û çerxa felek. Di liv û lebatê de şev û rojê dikin yek. Li gor fermanan karê tevgerê dimeşîne. Tovê serîhildanê li dilan direşîne. Hêrsa vejînê şîn tê li çiya û li çolan, rihê cengê dikeve bajar û metrepolan. Ji şazdeh lehengên çê pêk têtin ev yekîne, xwezî bi wî yê bejn û timtêla wan bibîne. Heyranê bejna wan in dil û mêlakên welat, didin lat û baniyan mizgîna roja felat. Yek ji wan Mistefa ye, Yek rêzan û sîdar e. Yek şervan û adîfe yek salih û bişar e. Yek evrehman yek zekî yek deniz û azad e. Yek ûsiv e yek xebat yek egît û ferhad e. Fermandarê yekînê zeydîn jê re dibêjin. Gulzar ji evîna wan mane bêdeng û pêjin. Ferhat jî di nav wan de swarê hespê çalbeş e, di berbangê siban de wek stêrka herî geş e. Bi devlikeniya xwe bi sed şewq û şemalan ronahiya xwe dide reng û rûyê hevalan. Gelek çespan û jîr e, hem bi fikr û raman e, ji bo hemû hevalan pir bi sebr û saman e. Di eniya cengê de hevalê roja teng e, li hemberî bêbextan pir wêrek û çeleng e. Pir wêrek û çeleng e. Civîna yekîneya gerîla. Êvareke Temûzê bayê hênik dilive, yekîneya gerîla li hev û din dicive. Hevalê Zeydîn e ew fermandarê yekînê, ji Hosyana Şirnex e ji Landika Evînê. Dema tê gotin Hosyan navekî bi heybet e, warê lehengan e ew, pir bi nirx û rûmet e. Bi helweste gelek xweş, bi terzekî şanazî ji bo civînê Zeydîn li tevan dike gazî. Ji axiftinên Zeydîn qend û gezo dirije, dil ji eşq û helwest û ramana wî dipije. Fermandarek zîrek e, xwe yê ezmûna salan bi terzek nerm dibêje gelî koma hevalan. Fermanek va hatiye ji nava biryargehê, Divê em herin şêrwan ta dawiya vê mehê. Fermandar otomatîk Merwan name şandiye, her tişta ku pêwîst e tê de nivîsandiye. Hûn zanin cehşên şîrwan xwe ji kurdan şûştine, bext û bîr û bawerî ji xwe re nehiştine. Pir caran em li ber wan ketin hêvî û lavê. Lê rûmet û nirxûşan hemû avêtin avê. Dibînin ji zû ve em kiryar û helwestên wan pêk tînin lê hember me çi were ji destên wan. Taybetî cerdevanên li dora gundê Kevir li hemberî gerîla bûne bi zot û agir. Salek beriya niha li wê herêmê mame li ser evîna welat civak pir sist û xam e. Xebat li wir wek meşa li ser gerdena şûr e. Piştgeha me ya mezin bûbû çiyayê kûre. Gelekî baş nas dikim cerdevanên wê derê. Ti carî ji bîr nakim kiryarên wan yên berê. Di nava me û wan de qanûn û pîvan neman. Wan ê xistin kemînê heft hevalên qehreman. Bi hevalê Usif re şehîd xistin şeş leheng. Vê reşbêbextiya wan gelek daye nav û deng. Ji nav cehşan yên herî geveze û serhişk in, pir bi kîn û xeter in mîna mar û dûpişk in. Lê hindek cerdevan jî çi qas bixwazî hîz in, li ber dehola dijmin gelek xirab dilîz in. Di xizmeta dijmin de herdem bi keyf û coş in, ji bo peran dikarin, bavê xwe jî bifiroş. Destê wan ketiye nav xwîna gelek egîtan, divê hesab bidin ew sond bi xwîna şehîdan. Lê heta hebe derfet me navê xwîn birije, em qet naxwazin kurdek birayê xwe bikuje. Divê em bi baldarî li dijî wan bilivin, bi riya aşîtiyê li gel wan biaxivin. Cehşên li hemberî me mîna xencer û kêr in, divê em ji nava wan sûcdaran hilbijêrin. Ta sax bin wê di dil de herdem ji xwe bitirsin, hesabê şehîdên xwe em ê ji wan bipirsin. Ji nava cerdevanan gelek jê xapiyane, ew ji nirx û rûmetên gelê xwe qetiyane. Ger tu ji wan bipirsî ew bi xwe jî nizanin. Wê bêjin em neçar û belengaz û xizan in. Soz û bext û bawerî çendî dane ber bayê lê dibe rojekê ku em wan jî bînin rayê. Tevgera me li hember cehşan girtiye biryar ta demekê li dij wan em ê nekin tikiryar. Em bihêlin mijara cehşan û xiyanetê. Lê divê em sîngê xwe bidin sîngê dewletê. Ji bo bitirse çavê cerdevanan û çetan divê qonaxên dijmin em bidin ber roketan. Çi li gund û çolteran çi navçe û çi bajar pêwîst e kelha dijmin em bi ser de bînin xwar. Sedem ew e ku Şêrwan ji bona me hedef e. Divê çiraya dijmin li wê derê bitefe. Dema ku dijmin derxwar ya me ye ser periştî, tirsê bikeve dilê xwe firoşan bi giştî. Heta dijmin ji destê me nexwe derbên giran, tirsok wê ti car nedin ser me bal û awiran. Li ser rewşa Şîrwanê axiftinên min ev in, ger heval bêjin erê em ê îşev rêkevin. Heval tev rûnişt tîne gul vedide rengê wan. Wek ji nû ve şax bidin per û bask û çengê wan. Tev bi hev re dibêjin biryar ya tevgerê ye, ji xwe ev fermana ha pêşniyara berê ye. Ev barekî giran e her li ser milê me ye, levbaziyek girîng e gelek bi dilê me ye. Pir di cihê xwe de ye ev xweşferman û helwest, herdem li benda vê bûn, Ji xwe me jî ev dixwest. Ji xwe me jî ev dixwest. Meşa gerîla ber bi Şîrwanê ve. Yekîneya gerîla biryara xwe dike yek, dişidînin pir delal li bejna xwe rext û çek. Diçe ava êdî roj sih digire ser nizaran xweş dixwînin balinde li ser lat û zinaran. Ji aliyê çiyê ve bayek hênik dilive, mîna dengê bilûra şivanan guve guve. Ji çiyayê qesîman gerîla rê dikevin, tirs û guman tev ji ber heybeta wan direvin. Belgên gul û beybûnan ji eşqa wan diweşin, Ber bi Şîrwanê ve ev şazdeh şervan dimeşin. Kurî sîngê xwe daye pêş çiyayê hevekê dibarînin lanetê li dewrana felekê. Ji ber germa Temûzê Kurdistan diqewire, li zozanan hênike lê deşt agirê ye gure. Xemleke zer girtiye rengê deşt û zeviyan, pelxezêm jî ketine şaxên dar û deviyan. Xwîl bûne şaxên daran hem yên berû û mazî teyr û balinde li ser dikin fîxan û gazî. Diherikin pêl bi pêl avên co û cobaran tên ser ava bohtanê xumxum tê ji robaran. Derbas dike yekîne gir û deşt û baniyan gelek dol û newal û çem û av û kaniyan. Yekîneya gerîlla gelek xurt û bihêz e. Bi giştî şev dimeşe Rojê xwe diparêze. Di ser pira Esko re derbas dibin zeviya sor. Tev gundên Mamediyan û Stûrkiyan in li derdor. Stûrkî û Mamedî jî koçerên bi salan in, li wê herêmê xwedî mal û terş û talan in. Xwedî zozan û pez in, ji çax û demên kev in, lê du êlên cuda ne, ne girêdayî hev in. Ew jî di nava xwe de gelek bavik û hoz in, xwedî gund û dehl û bax, deşt û zevî û koz in. Ev herêma ha ji bo gerîla wek sînor e, xeta bohtan û xerza di virê re dibore. Dewlet ku dibihîze hema pêjna gerîla, Li wê derê dikeve nava pîlan û hîla. Pêşî çend kurdên xayîn yên mîna kurm û cûbir li hemberî gerîla dike hevkar û sîxur. Taybet li vê herêmê yên wiha jî gelek in, li benda keysa xwe ne dûvpişkê dûvxelek in. Ji zû ve ye ev sîxur her demê li ser kar in. Li hemberî gerîla şev û rojê şiyar in. Soz dane gotine em dewsekê jî bibînin ji dewletê re em ê zû bi zû ragihînin. Hevkarên dijminî ne, ev qasî xwe lî ser in, şev û rojê li şopa şervanên Kurd digerin.